masih ada tuh nah orang-orang yang berpikir bahwa kawal lulus CPNS tuh dengan duit tuh nah. Ini musuhnya komputer. Itu kan yang akhirnya jadi wira usahawan yang gagal. Nyawa masuk gak ke apa nih ke seminar motivator tuh. Hmm. Pasti langsung jadi nyawa keluarnya tuh. Jadi motivator juga. Ju, woi, kita kah? Yuk.

Ya. Kayak kentung tuh nanya, pintar banget rasanya ndak. Iya. Dia tuh kada belajar tapi nilainya tinggi banget. Hmm. Tapi kada lulus juga bang. Oh iya. Ya itu bang jar ndak dasar Dukunnya kuat juga bisa. ya itu proba anunya peluangnya tuh nah berapa yang diterima berapa yang Hmm. tes

asli Gak lawas bersekian detik tuh nah. Nya, Keluar nya tuh lah. terjawab tuh langsung keluar lah. ya. Ih, langsung keluar nilainya salah tuh langsung salah bungulai ya kawan tuh nah nyoba dah tuh nah. Bebulik huruf B-nya tuh nah. Salah mulai. Itu tuh nah. Klik B tuh nah. Bebulik B-nya. Jadi Di Q-nya C ikam sini. lihat ini bungul mana rasanya.

Iya loh, ini tuh nge-hack dirinya sendiri. Kan ada kameranya loh kalau laptop tuh nah. Iya ada. Nah, langsung. Tapi kan kada sadar. Iya. Ah, Ajar komputernya tuh. Bungul banget ini. Aduh. Tapi waktu nda tes CPNS tahun semam tuh ada kawan istilahnya tuh orang di Higanda tuh nah. dasar bujur gugup lalu nyo gugup banar jadinya tu bagaina Biasanya melihat loh anunya tuh. Komputer. Komputernya. Lihatnya. Ah, Biasa siapa taunya indigo loh. indigo melihat komputer. Tapi indigo tuh apalah kalau bisa melihat gitu lah. bisa. Melihat uh, objek

Pernah nyotes loh. Pernah ya. Kenapa ya, itu, itu tahu aja tadi. eh, eh Bitcoin nyoba. Halo. nyoba Bitcoin. Hmm. Oh. Ini tunduk kan Bitcoin. Makanya mau komputer ini kan mau salah. Ini iya. tuh punya A tuh A tuh bang sudah. Kalian di tower lagi bang. tergantung pemanderannya di dalam bang bisa juga pas A yang benar di hmm, biasa aja gitu gitu ada kalau komputer tuh kada handak kayaknya kada handak lah kada handak kada kenal kompromi hmm. nyalain birokrat bang situ hmm. udah dua hari sebelum di sana eh study banding ya itu bisa banyak banar lah sakingnya tuh ingatannya tuh kadang cepat banar kayak kita tuh men-scroll Facebook tuh aja tuh nah yang 20 yang lima tahun yang lalu tuh kawan langsung disajikannya eh tidak ada istilah ini ada guring-guringnya pun juga ya hmm. terus ya tuh saking cepatnya kayak kita hmm, ya udah mengklik foto lima tahun asli. ya tuh kira-kira tuh lah kayak semacam ada ini juga lah ada kelompok juga tuh nah yang bekerja di komputer lawan di kepala kita tuh nah hmm. jadi kita tuh kayak yang bekerja tuh berubah banar iya lo lambatnya iya, kita tuh ingat-ingat anak gue pander aja tuh lah latah lo iya. lambat banar keadaannya tuh gambling juga tuh nah hmm. di sana tuh jadinya tuh misalkan tuh sekumpulan komputer tuh

tapi tetap aja juga komputer tuh kan iri Memang Jadi kita memiliki kan memiliki nafsu juga memiliki perasaan kan memiliki nafsu habis itunya bekerja aja gawiannya eh, horor bener lo kayak malaikat lah tapi situs-situs porno tuh nya kada nafsu juga tidak Jangan kau mau akses tahu segala. Apa kita lo. Rancak tuh nih kita hendak mau akses. Kayak gitu kena positif. Iya. Positif internet positif tuh nah. Tahu dari mana ya? lawan komputernya tuh kayak nah bang ini. Kan boleh nyawa tuh nah. Boleh. Ini kami aja nih. Pantas emosional tuh bahasa terus.

masih kabus-kabus iya katanya. beda Oh, wah ini tuh bu. yang ada loh yang kenakan anu tuh nah durhaka jadi iwak. Ih, jadi iwak pari Hmm. itu dasar masih kabus banar itu Hmm. Aquaman mana tuh? Itu iwak pari bujuran nggak atau manusia bujuran?

ada juga kayak Kiki tuh nah makan hingus ada ngarannya tuh Putri apa Kiki siapa kayaknya bukunya ada terus di mana-mana oh. oh. oh itu jangan binian bang binian tuh jarang mengghosting kayak itu mengghosting eh, ghosting muncul terus aja itu kada muncul tarus oh iya nyawa nih anak harus menerapkan teori nyawa tuh nah Ih, ih, orang tuh ghosting tuh menghilang lah. iya menghilang tiba-tiba. Kenapa ghosting tuh menghantui? Artinya tuh menempel tarus. hantu tuh kan dia menghilang di sana anunya tuh konteksnya tuh Lain menghantui ya secara literally

ya itu tergantung orangnya kan ada hmm. ya tuh ada tuh bingung juga ada orang tuh membawa jimat eh membawa sebuah kayak buntalan gitu nah hmm. itu berharap bisa menghilang gitu nah dengan tujuan meneron tempat lain Padahal soalnya tuh berbeda sebelah. Iya, berbeda lah. Iya. Nyawa satu eh, sederet ninja tuh nah beda berata soalnya. Hmm. Ke sebelah sana beda juga. Jadi iya. gesan apa ilmu bilangnya tuh nah kira-kira? Gesan kada logis karena kita iya. kada tahu jolo yang mana pintar. Iya. iya. beda kalau satu kelas kita tahu tuh nah track recordnya. misalnya tuh nah pas diganya kayak aku misalnya hmm. diganya lagi ikam iya tuh hendak kemana kada lolos tapi indah tuh tenang banar glik glik orang gila terus PNS itu beda lawan ujian iya. kalau ujian di masih kita kuliah atau sekolah tuh kan semakin tenangnya berarti pintar

sebagai pemuda yang punya gairah tuh nah bagusnya kita tuh kadang mencari pekerjaan tapi bukan apa begawi tuh iya. baju coklat selawar coklat iya. itu begawi kan perah iya. gitu ya lagi gitu ya atau lagi. ada aduh lain rezeki indah tahun ini hmm. gitu, gitu. itu yang bapak dah kayak itu hmm. itu berarti mah ada yang lagi tahun kena hmm. Kalau yang pada kayak tadi itu? Yang pada apa? Yang yang saya pernah hmm. apa-apa hmm. itu bang, yang akhirnya jadi wira usahawan. Yang gagal. Udah. Aduh. Makanya jarang dah tuh udah tuh jangan sepolos itu tuh, jangan sepolos itu maksudnya tuh coba jangan orang tuh dah eh, iya. hmm. lah

Kenapa lah? Pedih banar lah. Ini kayak Mencari alibinya tuh nang alih banar. asli. Ya, lo. Ya, cara alibinya. Makanya nyawa tuh daripada gagal di PNS lo, baik nyawa main di wirausaha aja lo. Kayak daripada misalnya gagal di PNS, itu cara terbaik itu

Tentang contoh. Yang ya tadi jenda kayak yang berselawar, coklat, baju coklat, tuh bekerja kah dikerjai. Oh iya. Orang tuh nah banyak menyamakan konsep hidupnya tuh lawan quotes tadi. Hmm. Jadi orang tuh dari 100 orang yang kayak itu tuh nah hmm. sebujurnya tuh bisa aja gagal ke seratusnya Kenapa? Mungkin kita mumpati quotes itu tuh nah, hmm. itu tuh quotes itu tuh ada latar belakangnya mungkin hmm, gitu nah. Bujur, bujur. Nah, orang tuh jarang banget melihat latar belakangnya. Berpikir bahwa oh hanya kayak itu, udah gini bisa juga kayak itu berusaha. Kayaknya akhir-akhir ini lo bagi banyak orang berusaha nih. Iya. Ya itu kan berataan kita tuh akhirnya tuh ya berusaha sendiri aduh gawian ngali apa ngali hmm. pokoknya baharata-harata aja belincah-lincahan aja lagi nah meliuk-liuk hmm. ya tuh hidup di padang tai hmm. banyak juga mungkin orang nak mencoba kayak Jack Ma ditolak di KFC ma tuh berharap sugih kayak Jack Ma hmm. itu pang lagi Jack Ma aja ditolak 40 perusahaan gitu nah. Tuh. Menurut tuh kadang tuh kada percaya tuh nah. Hmm. Kayak Thomas Alva Edison. Penemu Lampu. seat belt. penemu lampu lain tau penemu ini nah jadi oh, lucu lagi loh penemu penemu Swiss Bell Hotel itu berapa sembilan ratus apa ini gagal tuh nah lawan lampunya tuh nah mumpes bener hmm. ada sampai akhirnya tuh uh, uh, apa lampunya tuh tercipta hmm. 999 kali jar kegagalannya itu motivator tuh rata-rata tuh menyambat kayak itu hmm. dalam hati ndak bisa lebih tuh nah cuman hmm. bini pan aja nya lo tes eh gagal nih gak ada yang melihat Ih, pas menyalanya aja lawan pinanya tuh biar lebih

lebih baik kada berduit pada makan hati ada duit tina di tangan setumat banar pindah tangan itu udah tuh nah memikirkan hidup aduh dasar mengalir duit